U għaldaqstant, ma jistax jonqos li niesna jkollhom reġistru żviluppat ħafna f'din il-ħidma. Ir-riċerka tiegħi tinvolvi l-ġbir tar-reġistru tal-biedja. Bażikament kont qed nagħmel il-kors eh, tal-BA fl-università u parti mill-kors kellna nagħmlu riċerka eh, li tinvolvi eh, l-ilsien Malti. Peress li meta kont żgħir kont inqatt' ta' tmiem il-ġimgħa l-għalqa ma' missieri u ma' nannu, dejjem kont imdorri nisma' lingwaġġ marbut mal-biedja li forsi dak iż-żmien forsi ma kontx naf eżatt xi jkun ifisser. Jista' jkun għax forsi kien ikun lingwaġġ diffiċli wisq, forsi mhux għax nisimgħu ma' sħabi tal-iskola, Jista' jkun għax forsi kien ikun moħħni biex immur nilgħab ma' ħuti, is-subien, bil-ballun f'xi rokna l-għalqa. Allura qisni bqajt b'dak il-ħsieb li peress li qed nagħmel teżi mal-Malti, lingwa Maltija, li nagħmel xi ħaġa marbuta mal-biedja. Kellna xi laqgħat l-iskola fuq nies li kienu diġà għamlu xi riċerki, xi teżijiet fuq il-ġbir ta' reġistri u meta kont qed nisma' fuq il-ġbir ta' reġistri li diġà saru, għedt min jaf li kieku nagħmel teżi fuq reġistru tal-biedja li niġbru mingħand Nannuwi. Kont fittix daqsxejn biex nara eżatt x'sar eżatt fuq il-biedja u fuq ir-reġistri, anki biex nieħu ideat tal-metodoloġija li ntużat u x-xogħol li diġà sar biex ma jsirx doppju, eċċetera u rajt li kienet possibbli li ssir. Tkellimt mat-tutur dak iż-żmien dwar il-possibilità jekk tistax issir teżi fuq dawn l-akwati. U kien hemm dehret li kien hemm il-possibilità u minn hemm bdejt it-triq li nagħmel it-teżi tiegħi marbuta mar-reġistru tal-biedja, reġistru li ovvjament kont nisma' mingħand missieri u nannuwi meta kont ninżel anqal meta kont żgħir. Bħala termini b'kollox ġbart iżjed minn mitt terminu u dawn jinvolvu ovvjament il-prodotti li tkellimna dwarhom waqt dawn l-intervisti. Fost xi termini li forsi nista' nagħti eżempju tagħhom kienet eżempju tagħmel l-art sħuna li tfisser li l-art tkun imdemmla sew qabel tkun tista' tinżera' fix-xitwa, normalment dan il-proċess isir fis-sajf qabel tibda l-ewwel xita. Xi termini oħra forsi kienu r-radda, ir-radda hija dik il-post li jagħmel fil-ħamrija l-bidwi tajjeb bil-mutur tal-ħart bis-sikka biex fiha jkun jista' jiżra' l-prodotti b'mod organizzat fil-ħamrija. Xi termini oħra forsi kienu il-bonn li hija l-fjura li toħroġ mill-basla li ġo fiha jkun hemm iż-żerriegħa tal-basla li hu mbagħad trid tleblebha fir-riħ biex toħroġha. Ħareġ ukoll eżempju il-verb giref, normalment giref nużawh f'tagħmel xi girfa lil xi ħadd, f'dan il-każ giref il-ħamrija ħarġet li tfisser li meta l-ħamrija tibbiż, speċjalment meta jkun hemm nuqqas ta' xita u jkun hemm l-iskorċa, skorċa hija dik il-biċċa iebsa tal-wiċċ tal-ħamrija. Il-bidwi jgħaddi b'mutur ħafif minn fuq biex il-ħamrija jkun jista' jkissrilha l-iskorġ li jfisser li jiggrifha. B'dan il-mod meta tkun ħa tagħmel ix-xita mbagħad ix-xita u anki l-pjanta tkun ma jkollhiex diffikultà biex toħroġ mill-ħamrija. Xi terminu ieħor forsi kien hemm ukoll il-miżwed. Il-miżwed hija hija l-fulu minn fejn toħroġ iż-żerriegħa tal-fulu. Kien hemm ukoll marbuta maż-żerriegħa il-qata' tal-għerq li tfisser il-qata' tal-għerq tal-qaraba li kienet f'dan il-każ. Il-qata' tal-għerq hija l-biċċa taż-żerriegħa li tkun ċotta minn fejn toħroġ il-pjanta tal-qaraba li miż-żerriegħa sakemm toħroġ il-pjanta. Issemmiet ukoll il-ħmiemel tal-basal, il-ħammiela anke fis-singular li hija bażikament tkun qisha Forma kwadra li l-bidwi jagħmel fil-ħamrija li fiha bażikament il-bidwi jixħet iż-żerriegħa tal-basal. Din għall-ewwel titatta, titatta biċċa plastik biex ovvjament ikollha ikollha d-dell u ċertu umdità. Imbagħad meta tibda meta tibda tfaqqas tinkixef u meta tikber ċertu tul din iż-żerriegħa dawn il-pjanti jkunu jistgħu jinqalgħu biex eventwalment jinżergħu fil-post fejn il-bidwi jkun ħaseb li jiżra' il-basal tiegħu. Xi termini ieħor forsi anki marbutin forsi mal-għodda, issemmu wkoll eżempju is-sikka. Is-sikka hija dik il-biċċa li tkun ġejja għad-dawra li tintrabat mal-mutur tal-ħart. Bażikament is-sikka tintuża normalment biex il-bidwi huwa jgħaddi mill-ħamrija jagħmel is-sinjal tar-radda fejn ser tkun qed tiġi fil-ħamrija. Issemmaw ukoll il-moħriet, il-moħriet ikunu għodda li jintrabtu flok ir-roti tal-mutur, dan l tagħhom huwa ovvjament li jaħdmu l-ħamrija, speċjalment minn ħaxix ħażin qabel jinżera il-prodott. Kien hemm ukoll terminoloġija marbuta mad-daqs, Ħareġ eżempju d-daqs bil-kif. Bil-kif tfisser li l-bidwi meta jiżra' ż-żerriegħa, il-kif ifisser li jkun qed jaqbad tmienja tmienja. Ġifieri meta ngħidu tiżra' bil-kif tkun qed titfa' eżempju tmien żerriegħa tmien żerriegħa f'kull bejta li jkollok. Jekk insemmu eżempju marbutin iżjed ma' li niżirgħu, ħarġet ukoll il-bejta. Normalment il-bejta nirreferu għaliha, forsi naħsbu li għandha xi ħaġa x'taqsam mal-għasafar. Imma f'dan il-każ il-bejta kellha x'taqsam aktar mal-ħofra li jagħmel il-bidwi fil-ħamrija, normalment b'xi imgħasqa, li fiha mbagħad jiżra' x-xitla li jkun li jkun ippjanat maħsub li jiżra' f'dak il-post partikolari. Fil-każ tar-riċerka tiegħi din kienet tinvolvi biss parteċipant wieħed. Qed ngħid biss għaliex ovvjament in-nannu tiegħi għandu ċertu età u ġej minn lokalità partikolari, allura jista' jkun il-każ li jekk issir fil-futur riċerka oħra marbuta fuq l-istess tema, fuq l-għelieqi, però jsiru jinkludu bdiewa differenti, jista' jkun il-każ li toħroġ anki xi ftit varjazzjoni. Varjazzjoni fejn tidħol kemm tal-età, għax in-nannu tiegħi ovvjament huwa daqsxejn avvanzat fl-età, u anki l-lokalità, ġifieri l-lokalità tista' tkun tagħmel differenza. Fil-każ tan-nannu tiegħi huwa Għawdxi, trabba Bormla u mbagħad ġew il-Kalkara, ġifieri huwa marbut ma' parti partikolari ta' Malta. Kieku forsi jkun hemm anki bdiewa oħra minn irħula oħrajn jista' jkun li jkun hemm varjazzjoni tal-istess reġistru li ħareġ minn din it-teżi. U jista' jkun potenzjalment tista' ssir ukoll teżi oħra li ma tinvolvix biss il-prodotti li nkludejt jiena, forsi mmorru lil hinn mill-prodotti li semmejt jiena. B'hekk ovvjament ir-reġistru ħa jkun iżjed rikk. għax minn mit terminu faċilment jistgħu joħorġu iżjed, eh, u jkun hemm reġistru iżjed eh, rik fejn tidħol varjazzjoni ta' terminoloġija marbuta mal-bidja.